Chibai leh vek ule, he video ah hian thil pawimawh deuh kan sawi leng a, interview hmachhawn dan chungchang hriat hmasak tur te kan sawi dawn ni. He thu ka rawn lak chhuahna hi Lengzem chanchinbu November ni kum lampang kha a ni a, kan sawi tan ang. Khawpuia thalai, hna dil mek te leh dil leh zel tur te hian vawihnih khat tal interview kan hmachhawn tura ngai ta ila, pawngpawh zuam ngawt chi ni lova, huphurh ngawt tur pawh ni chuang lova ni. A kalphung leh zeizia a awm ve a, chumi hre lawka interview hmachhawn chu a fuh ang. Hengte hi lo chhinchhiahin lo hre lawk ta ila, pakhatnaah, Zir lawk rawh, i hna dil tur chu eng hna nge, engtia thawh tur nge? Hna mamawhtu office emaw institution chu tute nge? Organizational setup tih te, hlawhpetu tur leh hlawh lo kal dan tur te, interviewer tute nge? tih te. Academic thiamna in ang rau rauah hengah te hian duh bik an nei em? tih te lo entail a. Mipa. Veng hnai an duh em? Bike nei tih te, single, computer thiam, Hindi thiam, soft skills nei tha, an zawng ru deuh ang em? Zawng ru deuh in ring ta la an mi zawn i ni tih engtin nge i lantir thei ang? Heng hi ngaihtuah hmasa ka pawimawh a ni. Pahnihna, Interviewer ni tur angah khan in ngai rawh. Interviewer ni ta ila enge ka ngaihtuah ang? tih inzawh hmasak hi a fing khawp mai. Ka thatfalna hi ka chet fuh loh phah zawk thei ang em? tihte pawh ngaihtuah ngai a. Hna dil dangte aia i danglamna chu i tlin emaw i tlak phah thei ve ve ni? Over qualified vanga lak loh i ni thei. Hna dang zawn pah a rawn dil ve mai mai, thawh rei tum lem loh angah an ngai thei che ni. Khawpuia mi in thingtlang a thawh ngai hna i dil hian khawpuia insawn dil leh vat tur ai kal lak tum tur ang a an ngai thei che. Chutiang a an ngaihtheih na lai tur awm a i hriat chuan interview hun ah a nih loh zia sawi lan na remchang zawng ang che. Pathum na, tlai suh, Tanhun hma minute sawm vel a thlen a tha. Kohnawn ngai leh nghah ngai a awmte phei chu mark an hmu hniam nghal a ni. Palina, Rilru dik pu rawh. Interview-na pindana i luh tawh rau rau chuan tling leh tlak takah in ngai rawh. An lo ngai nepin an lo hmusit tur angah che ngai suh. Interviewer i rin ngam lohna te paih vek la, zam hauh lovin hmachhawn law law rawh. pangana incheina i hnadil nena inhmeh turin inchei professional rawh. En hahdam awlsam hmuh nuam pangai ang chi khan inchei la, mark an ziah dawn lai taka i personality aia i incheina inhmeh lo leh i tatu vel an ngaihtuah chhuah chuan a pui thei a ni. Parukna, common sense, kawngkhar hawn chaw pangaihin kik suh. Tlem tein hawng la, anmahni en chungin luh dil zawk rawh. Thu tura an hrilh hma che chu thu lo la, i thut pawhin thu ngil la, bawp khaw kherh suh. I ke then lo bawk la, i tawng pahin pen leh lehkha tlang te khawih nuap nuap suh. Robot angin khawng ut lo bawk la. I kawnfi loh pawhin kawnfi deuh angin lang lui tlat rawh. Hahdam takin awm la, i thut lak rawh laia thingpui an rawn semin la ve miah suh. Smiling face tih lemah nui tut tut suh. Zawhna zawh hup phurh hmel deuhin awm lo la, zawh chakawm hmel pu rawh. Zawhna zawttu aw level aia sang lovin chhang la, a mit a en chungin. Zawhna an zawh rei leh rei loh hian tlin leh tlin loh a hril chuang lo. A nih leh aw kan lawm e an tih hian interview a la tawp lo. Tlanchhuak nghal chuk chuk suh. fel takin i document file la let la, ding la, enkual la, kuna chibai buk pahin lawm thu hrilh la, zahawm takin chhuak ang che. Hei te te te hianin mark a belh thei a nia. Pasarihna, I background sawi fimkhur rawh. I background an zawh che hian hriat an duh tak tak lo a, i communication skills hriat an duh zawk pawh ni thei ni. inchhungkaw changkan zia te emaw inkhawngaihthlak zia te thudik pawh ni se interviewer hmin nan hman tum suh, a professional lo a ni. Mahni hna aia chhungkua emaw khawtlang leh kohhran khatiang ngai pawimawh zawk anga lan theihna tur khan in lantir lo la. I thawhna hmasa chu engti zawng mah in rel suh. I hnam a sa atang chuan hlawh an bat sak che avanga insawm tum i nih thu pawh hriain sawipui che pawh tum se. Thil tam tak ka zir chhuah phah a, thlawkpui na lai ka nei tho tih tlat tur a ni. Pariatna, an zawh hun che nghak rawh. Social work hna dil ta la, khawtlanga i inhmanna an zawt hma che in YMAOB ka nia ti suh. i nihna sawi chak deuh angin lang suh. A theory a ka lo zirna bakah a taka khawtlanga ka lo inhman ve tawh nate hian min pui khawp mai te ti zawk ta la, i chhanna hmangin inzawh tir tum zawk rawh. Pakuana, i chhan hmain ngaihtuah rawh. Entir nan, he hnai hi mu ta la, engchiang nge thawk a inrin tih an zawh che in Dik leh rinawm taka thawh ka tum ang tingawt suh, i hnathawh tur chu i hria em tih hriat kha an duh zawk a ni. Sawmna, Chhânna sei lutuk leh tawi lutuk. Tunlai eng nge i tih ṭhin? Ti ta se, zingdar rukah ka tho va, ti a bul ṭan a ngai lo. A ṭul teh duah lo a ni. Kar khat kal ta chin vela i tih ṭhin tih te kha sawi mai ta la. Sentence nga pel lo phawt la, an zawh belh che chuan chhan chhunzawm tura inpeih zawk tur a ni. Sawm pakhatna, Documents, Work-in interview a nih chuan i CV i uluk zual a ngai a, i mark hmuh zat leh i pass kum te, i experience lantirna document te enfiah hmasa ang che. I result emaw mark sheet chungchang an zawt che a, i chhanna mil thlapa documents dik zawng buai lova i pek nghal chat chat theih nan in ching fel la, chu chuan interviewer te mit a tlun tir ang che. Academic certificate emaw mark sheets bakah i hna dil lam i hria zia tilang thei lehkha pawimawh i neih tel phawt chuan nep deuh anga lang thlengin keng la, Phawrhna remchang a awm a, an dil che chuan phawrh hreh suh. An dil loh thlenga phawrh luih tal erawh chu a tul lem lo va. I certificate file bak thil dang, handbag te, briefcase, keng lut rup duh suh. Sawm pahnihna, I tawng hman fimkhur rawh. Tawng fiah, rang te, muang lutuk, zawi lutuk ang chi te ni lovin Sentence chhumbung lo leh thumal zahawm hmang la. Zawhna i chhanin zawhna zawttu zel en rawh. Zawhna zawttu tawng hman English emaw Mizo ang zelin chhan tum rawh. Aa nu aa pa ti lovin ka nu ka pa te ti zawk la a zahawm zawk dawn a ni. Sawmpathumna, I hriat awm hre rawh. tunlai hian general knowledge pangai an inzawt vak vak tawh lem lo. Mahse, i hna dil nena in mil tawk, i hriat aw mi hria em tih hriat an tum mai thei a ni. I hna dil ang thawk ten harsatna an tawm mek eng nge ni tih te, tukin news headline eng nge tih te, interview board a thu te hi tu te nge kan nih, kan thutna pindan lum dan hi celsius degree eng zat vel nge i rin tih te, Climate Change in Mizoram a tih danglam ve dan tih te, khang hrang hrang kha an lo zawt thei che ni, inpuatchah ve te pawh a tha dawn a nih chu. Sawmpalina, eng nge i chak lohna, hei hi an inzawt fo a ni. Tui lohna, thiam lohna lam leh talent dawn loh thil hi mitin in kan nei vek a, chak lohna ka nei lo tih hi a dik ber lo a ni, sawi hreh loh tur a ni a. Entir nan zirtirtu hna dil ta la, zai leh rimawi lam hi ka chak loh na ni a, infiamna lam erawh hi chu ka tui zawng a ni, a tul chuan ka kai hruai thei thung ang tih te hi chak lohna sawi ruala sawi tel remchang tak a ni dawn a ni kan chakna lai kha. Sawmpangana i that bikna engte nge ni? Engvangin nge candidate dangte aia nang hi kan thlan ang che tihzawhna hi chhang turin inring lawk la i tifuh mai thei? Indah chung nun tum luat vanga hna dilpuite sawi chhiat hun a ni lova, midang neih loh training te, diploma, experience i neih chuan sawi hun tak a ni. Hna duh ngawih ngawih emaw hna dang zawng lova, lawm taka leh phur taka thawk thei tur i nih thu sawina hun remchang tak pawh a ni a. Sawm parukna zawhna dang i nei em? Interviewer thenkhat chuan a tawp lamah, Nangma lam atangin zawhna dang i nei em? tih zeuh hi inching a ni. Rang zeta nei lo ve sir emaw, engzan nge hlawh tih ang chi kha a fuh vak dawn lo a, chuai chuanin lo tling ta ila hna hi engtika thawh tan tur nge ni ang tih ang chi zawt tura lo inrin lawk kha a sual lo zawk maithei a ni. Hei pawh hi fimkhur a ngai thova, interviewer thenkhat chuanin ko nghal mai ta che ila i hman dawn lo tina em ni titein an zawt let ve leh ang a, A ka hre duh vel mai mai tih te a i chhan leh vel mai mai si chuanin i mark kha an paih phah thei dawn a ni. I zawh chhan chuan lam tling deuh kha i phawrh ngei a ngai ang. Sawm pasarihna, experience, an zawh che in chi hrang hrang tam deuh kha hrilh chiam suh, jack of all trades emaw an tip a lang che. I experience sawi duat duat lovin i daihriat in hma a sawn tirna che kha sawina remchang ah hman tum ang che. Rei deuh school warden ah ka lo tang tawh a tih ai chuanin kum khat school warden hna ka thawh chhung in hlawhtling zawng a zirlai te enkawl dan ka zir chhuak in ka inhria ti zawk ta la a fuh ang em? A tawp ber ah chuan interviewer te thutluk na siam dan thin thenkhat ah chuan a zawng zawng chu ni thei lo vang a. Hna lian tham tak a nih lem lo a, hna diltu chu panga emaw lek in nih bawk chuan a mimala an hriat hran tham lek in nih avangin Board chuan mark chu pe theuh mah sela an sawi ho ang a, tling leh tlak ber nia an ngaih an la ang a, chumi milin file a dah tur mark chu an siam rem leh mai dawn a ni. Hei hi tihdan pakhat a ni a. Hna diltu chu sawm chuang an nih erawh chuan a mimal a hriat hran sen an nih loh avangin an mak pek theuh chu belh khawmin a hmu sang ber hming an puang ang a. Chairman-in mak hmu sang ber chu tlintir mai a tha an ti em? tih a zawt kual ang a. Thil eng emaw sawi ho hran ngai awm loh chuan a hmu sang ber chu an tlintir mai dawn a ni. Dan Naranin Chairman-in ngaihdan a sawi hmasa ngai lo va, member-te a zawt kual anga in lungrual lohna emaw, in ang tlang an awmin emaw Chairman chuan ngaihdan a sawi chauh thin a ni. Awle khati zawng kha a ni a. Hriatzauna hunah chuanin pangtichawr kan tih hi sap tawng chuan word an ti a ni, WART. Ka video te min lo en sak thin avangin ka lawm a, thai tih zawng a nih chuan min lo like in min lo share sak ve la, ka lawm viau dawn a ni. Video leh pekah kan inhmu leh theuh dawn nia.